Daw Ifan Lloyd o Langwyryfon, Ceredigion, yn wreiddiol. Wedi eni a'i fagu ar ffarm laeth a cheffylau, yn yr 80au fe aeth i astudio amaeth ym Mhrifysgol Bangor, cyn symud ymlaen i gau'r grawnt i hyfforddi fel milfeddyg. Ers 1995, mae wedi bod yn filfeddyg yn Surgery St James, Abertawe, lle mae o erbyn hyn yn bartner yn y busnes. We call you Frankie. Well, Frankie, right. And how old is he? Five. Five, yeah, okay. Is this his first measurement? It is, yeah, okay. Ffarmwr o'n i sy'n bod ar y dechrau, meddwl pawb arall sy'n cael ei fagu ar ffarm. Yeah. Uh, Nid, nid bach yn well falle na dylen ni'n yr ysgol. Ni bob amser falle nes i falle fod yn milfeddig yn dawel bach. Ac erbyn hyn da chi wedi sefydlu yn Abertawe, rwan practis ganol dinas i bob pwrpas. Ydy hynny'n uh, rhywbeth gwahanol? Wel, mae'n mae, mae practis yn canol dinas erbyn hyn, ond pan gath ei sefydlu dros hanner can mlynedd yn ôl, o practis gwledig oedd e. Chi'n gwybod, mae wedi datblygu dros y blynydde, mae Abertawe wedi tyfu, Ni yw'r unig fractis yn Abertawe sy'n cynnig gwasanaeth i geffylau a, a, a gwaith ffarm. Yn ni'n brysur iawn gyda gwartheg yn dod â lloi, a wrth gwrs mae, mae cesig yn dechrau dod â, a, a, a swclod neu, neu bolion bach hefyd, felly o, mae'n amser prysur, amser gorau'r flwyddyn. Yn ogystal â'i waith gyda'r surgery, mae Ifan yn gynrychiolydd etholedig dros Gymru ar Gymdeithas Milfeddygol Prydain. Helo, Ifan. Rhys, rwyt ti? Good, Tywydd yn braf. Mae'n sych, yr un. Braidd yn o'r. Wel, mae di oer i gymaru wrth ysdocaf. Ydy. Yn ddiweddar, mae Ifan wedi treulio llawer o'i amser yn trafod cynlluniau Defra i leihau gwasnaethau labordai milfeddygol. Mae yna 16 ohonyn nhw i gyd drwy Brydain ac mae yna 8 dan fygythiad, gan gynnwys yr unig ddau sy'n Nghymru, yng Nghaerfyrddin ac Aberystwyth. Mae gwasanaeth yr AHVLA, neu'r VI Centres fel nhw'n arfer cael ei galw, yn hanfodol. Maen nhw'n hynod o bwysig gyda ni fel milfeddygon, e, fel, fel bod arbenigedd i gael yn leol mm -hmm. uh, yma yng Nghymru, yn wedig yng Nghymru, achos gyda, gyda datganoli ag ati, a hefyd maen nhw'n ma nhw cynnig gwasanaeth i'r ffarmwr. A mae'n hynod o bwysig y bod canolfan i gael i ffarmwr i fynd a, a buwch neu dafarn neu fochyn neu beth bynnag sydd wedi trigo neu wedi marw ar y ffarm, fel bod nhw'n gallu mynd ar ei nifel hynny i cael profion post-mortem. Amser chi'n gwneud post-mortem ar ei nifel, mae eisiau cael y, y carcas fel petai mor ffres â bosib. Mm -hmm. A mae dafad yn enwedig, mae'r samplu chi'n gallu cymeru allan o ddafad o post-mortem um, wedi, wedi wathegu dros nos. Mae o'n deteriorate o'n gyflym iawn, a felly mae'r ma, ma um, atebion neu, neu beth chi'n gallu darganfod ar y post-mortem felly ddim cystal os byddwch chi wedi mynd ag ynghynt. A dyna pam mae mor bwysig bod y ffarmwr yn gallu'r mynd ar anifel i ganolfan arbennig mor gloi a phosib. Mae pwysigrwydd e wedi cael ei ddangos chod yn ystod y misoedd diwethaf yma. Mae Schmallenberg virus yma, chi'n gwybod amdano hwnna, a mae hwnna wedi bod yn newyddion ers dechrau'r flwyddyn. Mae hwnna'n feirws newydd gath ei ddarganfod yn tref o'r enw Schmallenberg yn yr Almaen yn yr hydref llynedd. Mae wedi dod draw i'r wlad hyn. Mae dros 200 achosion wedi bod mor belled, i gyd yn Lloegr. Dach chi'n teimlo fod gweinidiogi a'n llywodraeth yn sylweddoli pa mor bwysig yw cadw'r heintiau yma allan ar ôl y labordai yn hynny? Wel, mae'n rhan o'n rôl ni mewn ffordd fe, fe, fel cymdeithas milfeddygol i wneud siŵr bod nhw'n gwybod hynny a cael ei neges yn groes iddyn nhw a bod ni'n gallu ymdopi gyda'r afiechydon yma i wneud siŵr bod uh, y stoc sydd gyda, gyda ni yng Nghymru yr iach a mwyaf iach y gallen nhw fod. Pryd wyt ti'n dweud athon ni'r gath darw? Y gath i eau um, diwedd mis Ionar. Okay. Mae llôn hon eto um, gris. O, oh, da iawn. So, newyddion da. Ie. Yeah. Yma ar fferm y Tomosiaid yn yr Hendy ger Pontarddulais, mae teulu Goetre Fach yn cadw gwartheg godro a defaid. Maen nhw'n defnyddio'r gwasnaethau'n aml, ac er nad oes cynlluniau i dorri gwasnaethau post mortem yng Nghymru, faint o golled fyddai colli gwasanaethau eraill y labordy iddyn nhw, tybed? A gweud y gwir, ni'n iwso tipyn o'r un yn Gyfyrddin. Um, gwelwch bod rhyw gesus o mastitis neu rhywbeth fel ni, ni'n hala samples llath lawr er mwyn cael gweud pa fath o facteria sy'n sy achosi'r mastitis, neu gwedwch bod yna rhyw ddafad neu fuwch yn erthylu, ni'n hala sampl o reina lawr er mwyn tria trin, trin yr achos. A os oes rhyw fuwch neu rhywbeth yn marw'n annisgwyl, ni'n ni, ni halai lawr e wedyn er mwyn cael deall beth sydd wedi achosi'r marwolaeth. Mae'n gyfleus ofnadw bod e mor agos i ni fan hyn, rhyw... Alla i ddychmygu hynny. ...ugain munud, hanner awr. A beth am gwerth hynna i'ch busnes chi, y cyfleustra a'r profion agos yma? O, rhyw werth rhyfeddau, achos ni'n gallu rhyw ddiagnosis o'r afiechyd, a ni'n gallu drin e wedyn a, a rhwystro fe rhag, rhag spredo, rili. Really. A tysa rhywun yn dweud chi chybod bod uh, uh, darpariaeth yna mynd i leihau neu diflannu'n gyfan gwbl yn yr ardal yma, sy'n fyddech chi'n teimlo? O, i'n credu bod e'n rhyw bech o ryfeddau, achos um, na'r ffordd gall y wlad, really, i, i fonitro afiechydon dros y wlad, heb bod, peth, heb bod yr labordai yma yn yr ardaloedd, does dim gobeith wedyn i fonitro afiechyd ar hyd y wlad. Mae Rhys, mab hynaf y teulu, ar flwyddyn ola cwrs milfeddygaeth ym Mhrifysgol Bryste. Mae e hefyd yn aelod o gangen Cymru o'r BVA, yn gynrychiolydd dros fyfyrwyr y wlad. Yn amlwg, does na ddim ysgol milfeddygol gyda ni yng Nghymru. a mae llawer o fyfyrwyr o Gymru yn astudio y pwnc, a felly os oes unrhyw broblemau neu faterion licen nhw gael eu godi, dwi, dwi fi yw'r ffynhonnell neu'r yr ffordd o wneud ni wedyn ar y, ar y gymdeithas. A shwt mae'r berthynas gyda Ifan fel milfeddyg wedi helpu dy hyfforddiant di 'lly? O, mae Ifan wedi bod yn help mowr, dwi wedi gwneud lot o brofiad gwaith a gyda practis Saint James de ar hyd y blynydde, a mae wedi bod yn brofiad mowr, a Mae'n help mowr gan anifeiliaid bach a anifeiliaid mowr. Ac edrych yn ôl dros eich cyfnod chi yn hyfforddi, oedd na fentora ar gael adeg ynny? Math o fentora wedi datblygu, un o'r problemau sydd gyda myfyrwyr er enghraifft, neu sy'n datblygu, yw ffeindio practices cefn gwlad sy'n ei gwaith ffarm, bod digon o'n nhw gael ar gyfer myfyrwyr i gyd. Oherwydd mae llai o practices um, yn, yn cynnig gwasanaeth i anifeiliaid ffarm o amgylch y wlad. Ac wyt ti, Rhys, dwi'n siŵr, yn edrych ymlaen i ddefnyddio'r sgiliau yma? Ni aros i, i raddio nawr, twach y lwc, bydd yr arolliadau ben diwedd Mehefin, dechrau Mehefin de, a ie, yeah, gobeithio edrych ymlaen nawr, ie, yeah, i ymarfer. Siwr. A, Helpu dad. Mae Ifan yn ddyn prysur tu hwnt gyda'i waith, ond dydy hynny ddim yn dod i ben pan mae'n mynd adre i'w dyddyn ym Mro Gŵyr. Yno, mae'n cadw diadell llaw tua 35 o ddefed Ryland. Yn hanesyddol, mae, mae bob amser y Rylands wedi, wedi cael eu cadw ar y gŵyr, a mae bredwyr wedi bod yma es canrif neu fwy, sy'n ni'n meddwl, erbyn hyn, um, a, a, a safon uchel tu hwnt. Mi oedd Bridwr yn Lunnon, lle ni nawr, a oedd e'n hen ŵr a bydd y farw, a mi gyson ni berswadio i brynu cwpl o ddefed pan oedd y teulu yn gwerthu'r, yn, yn, yn, yn gwerthu'r ddiadell, a dyna sut sefydlon ni nôl yn 1997. Yn credu mae'r sio gyntaf buon ni, oedd y gwyr, a wedyn buon ni'n sioe Royal Welsh yn, yn 2000, a bydd ni'n lwcus iawn, enillon ni dosbarth cyntaf bydd ni ynddo fe. Alla i ddychmygu fod hi'n braf iawn i allu dianc o'r gwaith a dod yn ôl fan hyn i drin y defaid. Mae'n bwysig bod rhywbeth â chi tu allan i'r gwaith sydd yn mynd â'ch meddwl chi oddi ar y pwysedd sydd gyda chi yn y practis. Chi'n gallu mynd i'r sioe, e, chod, trafod gyda bredwyr eraill a cael bach o mwynhad allan o'n fe ar yr un pryd a chod ysdi byd yn well na treulio wythnos yn y sioe lan yn Llanelwedd yn, yn, yn, yn mis Gorffennaf.